Thlirtute, Chibai ula e. Tunlai chu khu a lum thei hep hep khawp mai a. Kan awm mai mai pawh kan thlan zawih zawih mai chu nia. Tin, han len chhuah vel pawh a peih awm loh thin hle mai. Two wheeler leh motor a tlan chhuah pawh a peih awm chuang loh. Thlantui fim in in bual zung zung a, boruak a uap chur a. Aizawl veng thenkhat te phei chu lum tak a ni. Dinatlang sang lam hi tah Laipui tlang dur tlang sele sih sih phir tih chho vel erawh chu boruak chu nuam hret mai thei a, amarawh chu Aizawl khawpui pawh lum ta hle mai. Hei hi a chhan hrang hrang sawi tur awm awm e. Kan boruak bawlhhlawh ina a siam chhoh mai piah lamah boruak Tha siamtu Ngaw kan hriat darh nasa em em mai a, tui hna te pawh a lo tlem ta hle mai tunah chuan eng pawh ni se chu chu kan sawi tum ber a ni rih lova, tun erawh chuan India ram khawpui leh khua lum em em te kan ka rawn sawi dawn a ni, a lum dan in dawt hi top ten ah. Ang chiahin a sawi theih lo a, a chhan chu source hrang hrangah hian a lum dan a dahin ang lo thluah mai a, engpawh ni se tuna ka rawn lakchhuah hi a lum thaw khat viau a niang, source hrang hrang pawhina hmun lum zual ni an thlan te a ni a, tin a temperature hi a inthlak ve zeuh zeuh a, Nimin kar hmasa lum deuh te kha tikhan a top ten hi a ngai rengin awm hlei thei lova, chuvang chuan India ram khawpui lum zual sawm te ti ila a dik awm e. Tichuan he kan chenna khawvel hi mithiam te sawi dan phei chuan kum tin hian a lum hret hret zir in an sawi a, kei Mizoramah ngei pawh boruak chu lum chho ta hle mai. Chuti nih rual erawh chuan ram dang, state dang te ngaihtuah chuan kan khawpui te, kan Mizoram khua hrim hrim erawh chu boruak nuam tak a la ni zawk a ni. Zanah phei chuanin thlifim te a la thaw a, tin chhunah te pawh ni tho thlifim te kan la dawng thei a. Phaia zin thin leh kal thin te chuan kan hre awm e. Motor a kan chuan pawhin darthlalang kan hawng tha ngam lo a nia, thlilum thlisa rawn thaw huk huk mai thin kha a nia. Chuvang chuan kan ram erawh chu ram dang nena teh khin chuan nuam tak a la ni ringawt mai ni. A lum ka han tih viau pawh hian Celsius degree sawmthum te a kai maw chauh thin a. Chuvang chuan tuna han sawi tur te hi Tui so chan ve, fifty degree celsius kai deuh thuk te an ni a, a lum dan tur chu rapthlak tak a ni. Then chuan hrem hmun nen te pawn lo teh khin hial awm e. Eng pawh ni se India ram hian hming thanna ropui lo tak mai kan neih hi khaw lum hi a ni a. A bik takin March thla atanga September thla hun chhung hi a lum hreh awm zual lai a ni thin a ni. Season then hi an awm zia a nei vak lem lo a, hmun tin mai hi nitin hi a lum belh em aw tih mai tur a ni. He khulum tak hian khawpui hrang hranga mipui chengtea harsatna na men lo a thlen mek a. Chu chuan electric power supply thlengin nghawng a nei ta zel a, tui a harsa chho ta hle bawk. Chutiang chu ni mahse heng khawpui lum zual deuh deuha cheng te hian kal bo san emaw pem bo san emaw ai mahin a lum dana zirah in adjust ve zel mai kha an tih tur mai leh an tih thin a ni bawk a. Chuvang chuan an ni tan chuan boruak fim han hip te, tin khawlum changa a tui vawt a, a inleih te a nuam bik ngeiin a rinawm. Engpawh nise India ramah lum zual khawpui lum zual deuh deuh te aiya sawitak khan a lum dan in dawt khan a ni chiah thei lo va temperature a inthlak leh zeuh zeuh thin avang in a lum zual sawm te a rawn sawi dawn a ni pakhat ah chuan Sri Ganganagar hei hi India ram a hmun lum ber thin niin an sawi a ni a. A lum viau thaw khat a ni ang. He khawpui hi India rama state lian ber Rajasthan chhunga awm a ni a. India ramah chuan temperature sanna hmun ber a ni thin a. Vawiin thlengah temperature record san lai bera chu Celsius degree sawmnga a ni. Lum tak a ni hei hi. Helai hmun hi temperature extreme na hmun ber niin sawi a ni a. Khuavawh pawhin a vawt hle a. Minus degree engemaw zat a tla a tla hniam thin bawk a ni. Tichuan, average temperature hi chu dah sang vak lo a, forty one degree celsius in a dah a. Amaherawh chu, a san chhoh lai hi chuan fifty te kai chho thin a ni. A dawt leh chuan Jhansi, Uttar Pradesh hmuna awm Jhansi hi Lalnu huaisen Rani Laxmi Bai vang pawhin kan hre theuh awm e. The Gateway of Bundelkhand tih a hriat lar a ni bawk. Kan ram ang thaw Tropic of Cancer-ian tan tangna hmun a ni a. Mahse keiniaia an van dawina chu an temperature a sang hle thung a ni. He khawpui phairuam hmunawm a nia, luipui leh luite neuh neuh pawhtu pawhin a inual a. Mahse khua lum em avangin chung luite chu vawinia chuan a kang chat mek zel a ni. Temperature hi sanlai berin forty eight degree celsius a nia. Tichuan average hi forty six in an dah a, hei hi April to July bik chauhah a ni a, tichuan a chang chuan a tla hniam ve leh thin a ni. A dawt leh chuan Nagpur, Maharashtra state chhunga khawpui lian pathumna a ni phah a Nagpur hi Orange City tiin an sawi bawk thin. Maharashtra khawpui pahnihna a ni a. boruak lum tak hi an harsatna a ni mek a ni. Temperature san lai berin Celsius degree sawmli pariat kai chho ve tlat mai. Chumi nih mek laiin tourist ho a hlawma an luh tamna ber a ni lawi sia. India-ra hmun laili ber ni hialah hian temperature sang hlei a ni. Average temperature hi forty degree celsius a ian ta a, amaherawh chu hei hi April atanga June inkar a ni ve thung a ni. Dawt leh chuan Daltonganj, palina chuan Daltonganj a ni a, Jharkhand state chhung a awm a ni. Helai huam chhunga boruak hi a hnawng uap churh kan tih ang chi kha a ni a. E, hrehawm dawn hle mai, keini phei chu awm ila kan awm theihin a rinawm lo. pem vang vang kan duin a rinawm rei kan awm thei lovang. Tichuan he khawpui chhungah hian Koel luihpui a luang a, chu chuan khawlum lutuk tur chu a veng ve na a. Mahse kum tin hian khawlum vanga thihna thleng report a tam chho tial tial thin zawk a ni. Temperature hi san lai berin forty eight degree celsius a han kai phah a, average erawh chu forty degree celsius a ni thung a ni. A dawt leh chuan Bilaspur. Bilaspur hi Chhattisgarh state chhunga khaw pakhat khaw pakhat a ni a, Tropic of Cancer in a tan tlang ve tho a ni. A awmna hmun in a zir bawk a, khu a lum in ni a sa ni sa a dawng tha hle a. Ni sat vang lai chuan mipui nawlpui te chu khaw laiah a chhuah an hlau a, in lamah an tawm thin. A ram chhung kilometre zahnih leh sawmhnih zet hi Tropic of Cancer-i an tan tlang a, hei vang pawh hi ni mahna khawpui dangte aiin radiation a nasa zawk niin mithiamte chuan an sawi a. Degree san lai ber hi forty nine degree celsius a han kai phah a, average erawh chu forty five niin an tah ve thung a ni. A dawt lehah chuan Vijay-a Vijaya Wada, He khawpui hi Oven of Andhra Pradesh an tih hial a ni a. Thil dang zawngain boruak sa leh lum chu a lar pui ber a ni bawk. Kaveri luipuiin chawm mah se, khaw en lai chuan forty five te a kai tho tho thin. Hei pawh hi a degree san lai ber chu forty nine degree Celsius a han kai a. Average hi forty one niin an chhut a. Sawi tak ang khan kum tluain erawh chuan a lum lo a hei pawh hi. June July thla thleng hetiang degree hi an kai zauh zauh thin a ni. Dawtleh chuan Renta Chintala he thingtlang khua ven thung hi chu Guntur District, Andhra Pradesh chhungah tho awmin boruak lum lam chu duain a sang mah mah ve tho mai. Thingtlang mah ni se sang em em tho ni. Degree sa lai berin fifty two niin lum hem hem hle dawn mai hei hi. Keini phei chu kan thi thei hial awm e. Krishna lupui ka mawh awm mah ni se nipui lai chuan zawhte ta ngial pawn kawhlo vel an kuah ngawih ngawih in a rinawm a ni. Average temperature hi forty five degree celsius a nia. Amaherawhchu hei hi March atanga June inkar a ni ve thung a ni. Titlagar Mi thenkhat chuan he khua hi India rama hmun dum ber niin an ngaihial a, a chhan chu Thar, Thar thla len kan hreng a, chumi hmun a awm anih vang a ni. Tilagarh hi Odisha state chhung a awm a ni a, summer lai chuan thlisa leh boruak sa lutuk hi a tho huk huk thin a, khua lum em avangin zan lam bazaar a lun thei hle a ni. Chu lamah chuan a tlangpuiin forty three te a ni. Tlangpuia average hi forty degree celsius a ni. Hei hi March atanga June inkar bawk a ni. A dawt leh chuan Pakuanah chuan Wardha he district hi Nagpur chhim thlang lam kilometre sawmriat vel a hla a. Maharashtra state chhung a awm a ni a. A hming pawh hi Luipui Warda hming chawi sak a ni. India rama cotton hralh chhuahna hmun pui a nih bakah hmalai pi pute sul hnu hmuhnawm tak tak hmuh tur awm bawk. Thil danglam tak pakhat chu khawvel pumpui thlir pawhin kum sawmthum chin chauhin zu intheihna dan an neih hi ni. Zawm tha tak ang maw? Chumi nih lai mek chuan an khawlum zawng chu a san lai berin degree sawmnga a kai ve tho. Average degree hi forty degree celsius a ni. Tawlhpharah chuan sawmna kan sawi hmaih hauh lo tur a kal tawh te chuan lum zian hriat an sawi fo thin India ram khawpui Delhi a ni a. India ram khawpui ber mah ni se khaw lum chuan a kian san bik chuang lo va. He khawpui hi India ram khawpui lum ber te zinga mi a la ni reng tho ni. Boruak hi hnawng uap deuh churh bawk a a hreawm hle a ni. Khawpui dang ang bawk in a lum vang lai chuan degree sawmnga te kai hial a. India ram hmunpui thil pawimawh engkim mai awmna hmun hi khawlum lutukin ti buaiin mipui nunphung a tikhailak nasa em em a. Chuvang chuan Delhi hi India ram khawpui lum zingah a vawi ni thlengin a la tel reng a ni. Average degree hi forty seven a ni a, amaherawhchu hei May to June inkar a an lak a ni. Heng lo pawh hi India ram khawpui lum tak tak helai lang a kan sawi loh hi a tam lutuk a, tichuan thihna hial thlen khawpa lum te pawh sawi tur a awm nual a ni. Keini Zotlang ram nuam lentupui leh Zothli fim Zothli fim in a bawh velna nungcha tinreng te tualchaina hmun a kan awm hi kan vaneihzia hre thar leh ila. Chutih rualin kan ram kan hal dur dur reng a, ram ngaw kan tih che reuh zel chuan a chunga kan sawi tak kho pui ang khi, engtik nia emaw chuan kan la thleng ve vat ang tih a hlawm hle a ni. Thingphun uar ila, tin kan thingphun te hi ngaihsak zui bawk ila, an nun leh dun loh bo ngaihtuah lo, phun mawl ve tawp hi a tangkaina awm lo. Chuvang chuan thing hi phun ila. Enkawl zui lah tam deuh phun ai chuan tlengte phun hi tha zawk a ni. Tin, thingtlang lo nuih lo neih mite pawh hian an chul kan sa lah hian thingkung sawm tal hi phun nung zel bawk se la. Tichuan kan ram sik leh sa hi a inthlak thut thut in a rinawm lova, a nuam reng thei in a rinawm a ni. tin a tawp ber atan chuan hei kan belh hram teh ang. Khualzin mi tourist te Mizoram a lo kalin nuam an ti a, a rawn kal tawh te chuan hei hi infrastructure tha leh lian ropui hmanga hip an ngai lova, kan ram kan neih chhun kan awm ang ang hi min rawn hmu duh a ni. Chuvang chuan kan lui te kan ram ngaw te hi hum halh ila, Khualzin mi te hip nan hian hmang zawk ila, hei hi a mawi tawk em em a ni. Youtube ah te video leh hmun dangah te kan en thin a, thil ropui tak tak ti ngai lo. Mi in an ram ngaw te hmang in an nung cha te, an lui te hmang in khual zin an hip a, hei hi sum tam tak sel ngai lo kan tih ve theih a ni. Chuvang chuan ngaihtuahna i seng theuh ang u.